zvotoda kujara ndobasa racho ungakuita sei kana watransfer vanhu ndozvavanotoita hatunyanya twacho vanenge vamwe to seven days two vamwe to one day wavo vana ikoko vauya varipota vana ah haunopinda bhizi vamwe vanobowa mbudzi vamwe ndo ah

adzaiti kuda mari manzebuda haa kuno kwandave ndinofanira kuita ndiite zvekuti nditransfer ndichinje bcause haa kuno koka kusitoshandika haa kuti ndingakudanira kutori bebe hallo Hey, makasimba here? Ndizvinani. Ndipei makadiwa. Tiripo. Eh, officer ndauyawo nenyaya yangu. Ndakabirwa. Mm, nezuro chai chai. Makuseni. Ndakati ndichingobva kuradzika dhodhi rangu. Ndobva ndabirwa. Mukuti makabirwa dhodhi chirudzii naima ndakangoti ndichibva kungoita dhodhi rangu munhu akutoya akutondibira ndichingopedza ndingosimuka ndingoti fambei ndaapano nekuko tiri kuchekwa kudai so ndikuona munhu akutosimudza kudai asi munhu acho ndikamuona ndomuziva maisisa zvamukutaura izvozvo zviriko kurwadziwa anoridii dhodhi rangu ndikurwadziwa ndikamuona ndomuziva munhu iyeye kubiwa kumba dhodhi rangu nai saka ndati ndiyozomangara ofisi Alright, ayo eh vari kumhan'ara nyaya yavo ndozvavari kuona zvakadii zvakaitika saka mi mati munhu mukumuziva ndomuziva ndikamuona ndomuziva mati zvakaitika rini nezuro zvakaitika nezuro makuseni aindikuona kwangu sista vanenge vari kunyepa vanenge vakutovatouya kuzokutaimirai

Asisimi kuona kwangu munenge mukunyeka. Hamusimba hava imimi. Vana vari kubiwa munharaunda mese munomu. Right, eh, zvinoitika ndezvekudai so panapa pasi pakembi. pamba pangu saka imimi nyaya yenyama yanayeyi regai nditi mangwana eh, ndiona kuti ndoita sei kukembi moya makuseni na 8 musadaro office haa ah, munenge mandionetsera ndokupai yangu yedrink musadaro zvenyu kozi haa nditori pamawani handisi kutomboziva kuti dhodhi rangu ada kuriita sei saka haa munenge matondiomeseasaka mimi muri kuti mimi kana tikasumuka panapa izvezvi butino munotopaziva pamba pake ee eh, ndonokuratidzai

makabirwa nemunhu uyeye ari kutaura mukomana iyeye ndiye anotora madhodhi aye vanhu amene anoadii saka toda kuziva kuti anoaisepi madhodhi edu atinoada tinoada Ana mama here munhu wake Saka ndo pamba pake nai. Ipo ipo panapa. Ndo pakanogara kamukomana ikaka. Ipo ipo panapa kebo kebo panapa. Ndiyo nyaya yanditobvira kukamba izvezvo ose ndatokutsvaga ikamba ndakakushaya ndatoyomba kwenyu ndakatsamwa zvingaite. iya yamadhodhi ndakatobirwa dhodhi rangunyaya yangu yekuti chiiautibvunzi kuti muri kudei isu tisu tokuudza kuti tiri kudei varadhorako ayo figanisira kadaro Mati. Right, shamari nyaya yako uri kuona vanhu vatari nawa mm. ava vari three a ah. vane nyaya yavo yavauya nayo eh, vari kuti iwewe une zvinhu zvavo zvavakavatorera saka ah, vakadzinovaziva ah, agogo avo ndova ndongofananidza zvangu akafananidza eh. eh, ko ava mai unoziva nyazuro anombovaona mai avo handina Kupi? Ona zvawakamboita kuchibhorani uku. Zvei? Alright. Mama vari kuti awa iwewe uri kuita basa rekutora mm, u- pavanesa handiti ka vana ava. Pa- Panesa munhu wobva waenda unodi wobva wanotora saka toda kuti iwe Vanenge utsanangurire. vanoradzika magamba avo. Magamba akaita seapi? Amiti magamba aka tofunga aniswa kuhirosi.

Alright, eh, pane mbavha yachinzi iri kuba tsvina dzevanhu iri kuvillage saka tamubata mukomana wacho ndachida kuti vakomana vaye nemota izvezvi eh, village rekwa rekwa kurwa vanobvunza hanzi pasabhuku sinyo pasinyoro kusvikira ipapo e eh. tonoda makati makore mangani munhu anenge aita zvaita mukomana zvekubatsvina yevanhu

ndakakunyura shamari ndokona kukuisira 20 pamusoro pe15 aiwa musanyengerera mukunyengerera iwaita zvekuita zvekuti kana hauna kana mbudzi nhatu here une mumwe mari pamusoro musha kuno ngwashaya mbudzi

next time unonyora mari yangu inenge yakatorwa hondo iyoyo muri kuzviona uori huri muno muzimbabwe mapurisa amazuva ano vatora munhu anotora dhodhi revanhu vachienda ava kutaura nyaya dzekuti chii china idzi dzevanhu idzi unadzo here tsvina ya ndinadzo kudzii ndinasi kuvangwana kumaoko uko kuseri kwakanditwa vauya netsvina dzevanhu vanondipa mari pahwaya necosta fifil ndatomboendesa ofisa kana aitotanga bhizinesi bcause ndakanzwa andakana two weeks ofisa ndazvinzwa zvebusiness saka evana ava ndogona nomaburitsa here tovapa mauya avo makati ndiburitsika andi ivo avo vanomaziva here tinovabvunza iko kuti vanomaziva ivo dzorera vanhu vatatu avo zvinhu zvavo handika vadzosera tsvina yavo iwe wozoona kuti woita sei but mfana zvauri kuita next time ukabatwa kuaendi kure nyaya iyi Mimi pia soda mnoti ndo ndo budget renyu. Eh eh wakaba. Saka ndikaribu ndikanzara rabuda pa mnoti ziva renyu. Ndori ziva ndakanga ndatodya sadza renyu. Ah ndakatotsama. Ndori ziva. Eh eh. Mimi chirega kuita zvekupikisa isu tisa ma anima tidana zvigatsire nyaya. Chama iwo zvawati zvinhu izvi unazvo abvuma mukomana kuti zvinhu zvenyana. right saka imimi sister manzi rozi andika mm. zvoda kuti mutipewo umbowo zere mm, tsvina isati yauya mm. kuti renyu rakaita sei zvoda kuti mudescribe zvaa zvakaita tsvina iyi rangu ranga rakaita kakukorera so rakaita kakutsvukirira nekuti ndandadya mandere mandere ayanga akatooma ndakatoita zvekuomesa zvekuti ndikariwana ndoriziva eh, nhasi zvishamise zvichiitika right imi manzi munonzi tsitsi handiti mm. renyu munokwanisa kudescribe zvara rakaita eh, eh. rangu ranga ndakakuomarara zvekuti pandikati pandakatodikakutsemukira Kuti rangu ranga rakasimba. Ndakadya oh. nyimo chete. But oh. nyimo dzasina dzasina nyatso ibva. angorotorizviwa ranga ndakarya sadza remhunga neshuma dzandandadya

saka regai timirire mukomana auye nezvinhu tione kuti zvinhu zvamatsanangura izvi ndo zvatichawana tida kutofambira mamwe mabasa saga here matirei mese munomaziva regai ndichikuture ofisi kutura musarudzi atida kuti mumwene azonhonga simune munhu ngaanhonge rake tero rako udzosere mukomana wetinde tinomuvharira ane mhosva yake kutura shamwari kutura kutura kutura zvinhunzi izvi hazvina basa zvinhunzi izvi mm. isida kuti azvizvo zvipere tiite zvinopera nematsanangura iri rinyoro iri sematsanangurira vaita iri tinotiona sekuti ndiro because rinyoro vabirwa nezuro handirangu iri raakatora musi wa 20